A Ber lwak me Acholi kaka lwongo a nino dwe tin apar abongwen me dwe me apar mwaka alip aryo ki pyeraryo wangwen. Man labak dog madit ma wa moro ma bako dog i tipo me tekwaro a kaka Acholi. A Acholi, Ara kati. ka cwalo bako doga botwu ki me bocewu, ngo ma tipo me cerewu mapat pat tye ka wacone, tipo ma i labongo, tipo ma i kulango, tipo ma i kupoto ceng, tipo ma i wok ceng, pien wun wungeyo ni Tic ca bap dyere ki ye pi mwaka abic, en aye abedo ka wot i cerwu ma dong wotte dong otum. Gin ma tye ka timme i lobo Acoli, atamo ni wun wutye ka ngeyone maber ni i tekwaro, Pa Acholi obedo i lweny ki ye matek i abila ma en aye doro Acholi, ker kwaro Acholi, lweny opoto iye nicakke i mwaka mukato. Obedo dong tye mwaka acel ma cito i aryo. Dul ma gin tye ka neno peko ma i lobo Acholi ci gukatti ni omyero Acholi gubed piny ki roc gang. Dul pa Cigamoyo owiny dolo gin ki Dokta Olaro Tunu kacel ki wun litino Acholi wun bene wukatti. ni to pa jo ma i lobo Aculi-ni omyero kiroci. Dong gin ma an akatti kwede en aye dul ma an atye ka telo wigi ma nongo ocung i kom tibu. Ka kalwongo tibu, wun wutamo ni wun Aculi wungeyo ni lwok ki tibu tibu tibu tibu ni katti ki bot ladit mawa moro keken. Dong tibu tye ka waco lok kit man. Bot wun dul ma i tekwaragi, kacel ki wun dul ma wutye ka roco paco, kacel ki wun dul ma gubedo i carre, wun litino acholi ma wutye ka bedo nenone ni paco acholi tye ka to, tibu okatti ki lweny matek, tibu acoli-ni ma itye i cer kacel acel acel acel-li, kobedo ni, Ka in i Rwot, Myero inen ni icako lubo tipo me tekwaro ma in itelo-ni gin ma en mito, pien obed ni tiponi gin gukatti, gitye ka lweny ki tipo ma yam obalo tekwaro ma beggi. Tipo mene ma atye ka wacone-ni? Ka in latekwaro, ma in i Rwot, icak ki tin ma ikeyo ba bikato ki lok adi woko. Rwot mo keken pe oribbe ki gin me dini, pien lweny ma tipo-ni oketti omina aye. Ngecce ni lweny i kin dini ki tipo me tekwaro oyo icakke i lobo acwali matek adada. Dok bene actually atamo ni dawoor wan wawinyo ki waneno gin ma otimme i kuwok ceng bot tipo ma tye i amyel, tipo ma tye i lapono, acuko nyap dere. Acuko jamdere pol kare ka lok mo tye, en cwalo litine kato woko. Lawor gin ma waneno, acuko jamdere ocwalo twol abic, twol abic-ci lumony ocelu gunego wan lutekwaro. Kobedi dong mwaka abic watye ka waco ni tibu-ni tye, tibu me tekwaro-ni tye, ma ka wun wunen gin mo keken ma tye ka timme ma lubbe ki tekwaro, pe wudony iye ata. Pe wudony iye ata, pien nongo tipo ni enoni en aye tye ka lok. Tipo loko ki yo mapapat. An ma bedo ki timmi, tipo ni dano, tipo ni in irwatte kwede macalo dano adana. Ci ka in iloko kwede, loko mini lok weng. Timone ene ni, ka mito lok cwalo jami mapat pat macalo lee tim macalo winyo, winyo nyuto jami, lee tim nyuto jami, ci gin ma otimme lawor ma twol abic-ci kicelo, wan abedo ka bako doga, gin ma cwunya bero nyuta. An abitimone wek gin marac pe otimme i kom dano. Dong wun litino acholi, kacungu ka dano weng omyero ocung i kom timwu. Roco paco

Lok ma tye en aye ni, lweny ma tye kobedo i cawa-ni ki i nge roco paco, lobo Acholi dok oye pokke bene. Lobo Acholi oye pokke pien kit okene Acholi tamo ni dul man me roco paco-ni ene ni labaye tipo gin romo roco Acholi. Peke! Wuwiny maber Acholi, dul me roco paco-ni kadi gico jamigi-ni weng labaye tipo. Ma i cer ma kubeddi cara tibu ne tye ka lok ma waco ni gin gikati ka lweny, dul me roco paco labaye tibu pe ma gin mo timme, kuc mo pe ma dugo i lobo acoli. Dul me roco paco omyero ocung i kom tibu, ma tibu ni ene ni tye i ker ka ma lweny tye iye, ka ma lweny tye iye. Dong an macalo labak dog akati me waciwu ni peko tye ka bino.

ni roc opacogi ni gudok cen ka woro tipo, wun luroc paco dong winy, wudok cen ka woro tipo. Cik mo keken ma wun wutye ka coyone ni ka pe wucung i kom tipo, gin mo matidi peke, wek tipo bene ogukwu, wuduk i kom i abila. Abila tye kwene? Abila tye ka da lweny tye iye. Lweny tye kwene? Lweny tye i ker. Lok ma amito awac. Acel, en aye kombeddi ni pol dano tye ka ringo ka cito ka tibo agat i omiya pa cwa. Tibo ma tye i omiya pa cwa ker inongo ni ker ma yang kwaro-ni otuc bot kwaro-ni ma en gato piny agata, gato piny ci gin marac cito. Kombeddi cawa-ni agat. Wun jo omiya pa cwa ma wun wutye ki tipo ni eni me konyo acholi me gat, wun bene ka wutye ka tic ma pe wulubo dwon tipo, tipo-ni bicako nikowu. Wun wuwiny maber, wun jo omiya pa cwa, gin ma tipo tye ka wacone. Ka wubitiyo ticwu Wuti ma kun lubo tekwaro, wuti ma kun lubo tekwaro, pien kobedo ni dano madwong gin tye ka ringo cito i omiya pa cwa ka tim agat agat. Ka in icito iye, omyero in ilub cik. Gin marac kobedo caro wa wun jo omiya pa cwa wutye ka loko tipo me agat doko gin me bijinec ma orom aroma ki rwodi ma kobedo cawa-ni nino ca abedo ka bako doga ni tipo me Wun wutiyo kede, tye cung kene me gwoko kaka, pe doki omyero in ijenge i kom gamenne, ka weki inind dong kero. Man aye lok ma an akatti awaco awaciwu, wun kaka acoli, ni komiti ni, To tye, pien timwu dong nyuto ni, awaciwu ni, ka i Rwot, pe itore kede adidi ka imito kwo, ibito cut, ka i Rwot, pe icito i ot jo. Rwot mo ma cito i ot jok peke tipo di pe tiyo ki jok a tipo di pe tiyo ki jok wun ludini bishop gi reverend gi tek ki ming timi i cito bene i ka ka donyo ki te kwaro ne gi ming i bi buto kop yiti man lok ma tin tipo ma abedo ka bako doga pi ngo ma otime i twoli ni okati pi ngo. Lok ma Tibu waco aye nongo ni wac ki dano ni lweny tye. Tibu me tekwaro ki tibu ma yang munu obino okelo tibu pa Yecu. Pien kite awaco ki dano ni dini ma munu okelo ni tibune kilwongo ni Yecu. Eh, tibune kilwongo ni Yecu. Ento Lubanga en Lubanga acel-li. Tibu maleng En tye bwele acel-li. Gin mapat ki i kom dini ma kikelo-ni, en aye Yecu keken. Pien en ma nyuto ni tipo ma cung i kom Yecu ki tipo ma cung i kom amyel, oreb, olalteng, kalawinya, en aye giyombo lwenyo ma nyuto ni tipo pa Yecu, jo ma lwongo Yecu Kricito me kacungogi, ki jo ma lwongo tipo me tekwaro, gin tipo-ni enono bene lwenyo. Ato o inen i lobo acoli coli, atamo ni man aye lok ma an awacciwu ma lubbe ki gin ma otimme lawor ma acuko nyamdere ocwalo lititne twol abic ci mony ocelu. Rwodi, wun pud wumedde ki pokke, dok bene pud wumedde ki to, pien mitiwu pat ki miti pa tibu jokjok ka malo.